Sou, an hei wier mer bei engem weideren neie brand new Let's Play vun dem Rad der Vier. An zwar spillen den Tom, Salut.
de Pol Bonjour.
an de Jeff.
Alias Elementarian, Feats Paul an Ripper an Red Star spillen mir lo fir Äech de Borderlands 2, ee vun deene beschten Multiplayer Co-op, net Online Shooter, einfach nëmme Co-op Shooter mat RPG Inhalten. Jongen, erkläert mer, wat haalt dir dann dovunner? Ass cool, war just mech iwwerrascht. Jo, de Jeff huet nach guer net ugespillt gehat, mir hunn alt e klenge Bléckcher erageworf. Ech géing soen, da verléiere mer net vill Zäit an Paul, start mol eis Sëtzung. Jawoll.

Oh den am Auto den huet mech bëssen u Saw erënnert gell, de klengen Pop vu Saw. Also mir lo zum Beispiel, et wier mer mat Naenkéier, also mir sinn ëmmer am am Video nëmme mat Naenker, well bei mir huet den Toun irgendwie no gehaangen oder mir loossen einfach esou sinn a mir spillen einfach riit weider. Ech fänke mol un mat spillen, nee dat ass méi interessant. Jo.
Ah, fuck, mein Zigarre ist gerade im Mauspad gefallen. Scheiße. Ah. So. Also, dann, ja, da will ich schon mal wenig schön, eh? Also, wir bleiben dann alle bei unseren Charakteren, die wir holen. Ne? Ja, ja klar. Also. Naja, dann. Ja.
Skin, da kann ich keinen anderen. Ah, doch, da kann ich ihn auswählen. Das ist auch cool. Das ist auch besser.

Du bass den, du bass den iresche Säufer.
Oh jo. Ma dann erklär mer mol de Leit alles e bëssen. Ähm, ähm, ma ja, also ech selwer weess net esou vill dovunner. Am beschte wär et, wann de Paul Esch géing erklären, esou mam Menü, Inventar. Paul, mat engem Inventar op an da schalten ech genau dann duerch, wann du mir sees, wou een ech soll duerchschalten, okay? Jo ech hun mein Inventar op. Ma da waart ech muss als éischter déi freigeschaltet Dinger, dat ass vun der Game of the Year Dingens.
Sou ma es lo bei der éischter Kart, erklär mol. Also d'Kart, dat ass natierlech d'Kart vun der Map eben, also vun der Regioun eben an deem Fall an nee kanns de net erauszoomen egal jo well mer der näischt erforscht hunn. Dann dat riets niewendrun, dat ass eist Inventar, do hues de dann hei vir hues de 4 Plätz, 4 Platzen hun wou s kanns Waffen storéieren, do hu mer der, do kanns de eben der zwou fräischalten. Ënnen drënner hues de da Schëlder, Mods a Granatemotten an esou Saachen, dat gesi mer da wann souwäit ass. An do niewendrun dat Fadenkreuz, dat Fadenkreuz, dat sinn eise Skill Tree. Ah niewendrun, ah ok wat elo sinn ech da drop, esou ok dat ass de Skill Tree dann. Dat ass de Skill Tree, voilà. An uewen wéi d'Éischt hues dann elo deng Basis, däi Basisskill, den Haaptskill eben an. du kanns eben eben entweder op op keng Ahnung op Lieweskillen souzesoen op Ugrëff oder op däin oder op deng Special Fäegkeet eben. Woa ausgebucht der Hölle, wat leeft?
Dat ass mäi Spill, elo eng Fënster putain. Voilà an dann dat rietselen dunn Badass Rang.
Okay, wat? Bad ass dran, jo. Ah, do hues de eben Herausfuerderungen am Spill eben, a wann s de déi da packs, keng Anung, schéiss, keng Anung, 500 Leit ëm oder sou, da kriss de ee Badass Token. A mat deem Token kanns de eben dann deng, deng Basis, deng Basiswäerter eropsetzen, wéi, wéi maximale Gesundheit, Schildkapazitéit, Nahkampfschaden a sou Saachen. kanns de do auswielen, do kanns de deng Token eben all léisen
an déi hälls de och fir all Charakter, ne deen ass fir all Charakter ass deen déi Basiswäert ass dann erhéicht. Ma ech ka lo een Token auswielen, dat heescht ech ka lo hei eppes bei Feuerrate, Schild, Schusswaffen an do dobäi man? Voilà, du kanns eppes auswielen vun deene Saachen déi de auswielen. Esou, zack, ah ech kann nach een aus aléisen. Bah dann léis nach een an. Réckstoossdämpfung an nach een kann, putain ech hunn zwee Badass Token nach.
Hues du de Token ze? No ech einfach Gangsters normal. Ech ech kréien si sinn si gesi mech an denken se so dass Tom Gouf hei gëff him.
Ja ech hunn der mengt schonn iwwer 400 oder esou ageléist. Ah okay ech hunn der ech hunn der ni gesinn. Also du kriss der schonn de ganz Zäit also de de sinn der wierklech de ganz Zäit do. Okay esou. Maja, wat ech nach wollt soen, also déi éischt Folg, déi wäert da wahrscheinlech esou e bësse méi laang ginn, dat heescht elo net eng hallef Stonn, mee ech soe esou 25 Minutten esou. An dann déi op deenen nächste Folge wäerten da quasi ëmmer esou 15 bis 20 Minutte sinn, awer net méi, well et soss och fir ze laang fir ze rendere brauch an esou. An wann elo hei, ah Jeff, bass endlech dran! Ah, de Jeff ass do!
Tom?
Jo. Wéi ass den Tom och voller Liewen? Ass de Rassi, ne?

Ech hun mol déi Munitiounskächer mat, ne? Oh, merci.
Ja, ja. Kënnt der e bëssen am Schrott ronderëm sichen, allein eins zu Ech hun da scho e puer Saache fonnt. Gutt, dass een d'Spill kennt. Ja, ech, ech, bëssen, ne?
Wéineg. Hun ech lo eischt ah do ass meng Vladoff da ass déi geschwënn. Ech hun gesot ech hun den Ufank scho bestëmmt 20 mol gespillt an ech hun en ni färdeg gespillt d'Spill. Hei ass e Schaf.
Ech hun en ni duerchgespillt ne ne ne. Maja wëss mir dass mer genuch ze dinn hun ne. Dowéinst also also ouni d'DLCs hun ech en net duerchgespillt ne. Off mic.

Yeah.
Wat dir kéint wësse fir d'Spill war sou bëssen sou sou dossen sou sou sou en Secret sou bëssen.
Annehmen, ok.
Kënnt der elo. Ja den den Tom soll den Tom soll och kommen, den huet jo. Sorry.
Fir déi Bitch ze erschrecken. Hei kuckt enk hei bannen, do dat Zeechen. Dat fannt der iwwerall hei op der am Spill fannt der dat an. do sinn der puer eben op all op all Regioun oder sou sinn der puer an déi muss am Fong all fanne souzesoen. Dat ass just do draus. Ech
weess et net, ka sinn ech ech kenne mech
net aus.
Voilà, da geet der eben iwwerall, sinn der verstoppt an de Regiounen eben. Mä ech weess net genau, wat s de, wat s de kriss, wann s de all fënns oder esou, keng Anung. Ech kritt elo Badass Rank, well ech dat gemaach hunn. Ah, wahrscheinlech ass dat och dat eenzegt.
Hei leien. Pornozeitschriften.
Oh yeah.
Yeah! Oh yeah. Shit get booty ass bitch. Äh, muss leiden. Okay. So mal checken, will han no wéi eng Waffen hëll se. Ma ech hëllen so. Also ech snipen, ne? Äh, Fir mech wier Schrout an SMG, also an SMG Frack oder LMG. LMG Frack. Lift? Ja, Dir huet jiddereen.
Ja. Dir huet jiddereen.
Also mat Maschinengewehr.
Dir mir Sniper rausgeheien, da kann ech kucke wéi eng besser ass. Ma kann ech man.
Klar.
well da geien ech iech fir doten aus. Ass dat déi wat schiessen erhält Ziegen an der Schritt? Nee scheisse.
Wou ass déi? Déi do wëll ech rauswerfen. Wéi geet dat scho méi? Hei dat steet ënnen iergendwou. Ech weess et net. Bei mir ass et Ypsilon mä bei iech méi sinn eppes anescht sinn.
Q.

Hei sinn och, ja voilà. Hei hues du den... Ja. Jo, ech huelen déi do op, déi gesäit gutt aus. Also och am Nachhinein, ech, ech, wéi gesot, ech snipen am léifsten. Just mat de Waffe muss dir iech dann nach schloen, ebe ween SMG hëlt, ween MG hëlt a ween Schrot hëlt. Et kënnt, kann och een einfach op Pistols goen, ne, déi sinn och net schlecht, ne. Oh, Pistols, souwisou, nee. Ech si méi fir Kanner.

Ja. Well da muss der Munitioun kafen, mee da wier et awer och net schlecht, wann net jiddereen déi selwecht hätt, weess de, well wann s de Munitioun ënnerwee fënns, da kënns de mat véier opkillen.
Ja, mee bei mengem ass et ebe praktesch, well ech, wann ech am Ganser King sinn, Munitioun generéieren a méi schnell noloden an zéinen, alles fräischalten, ewéinst als Schrout mega gäil.
Bitches!

Ech hat gelies am Internet d'Leit mengen fannen dass et en Diabolo am Ego Shooter ass. Oh what the fuck. Sou.
Hat geet zwar net. Jo vun de Waffen hier, vun de Waffen hier sich fannen oder sou jo awer dat war et da scho rem. Et huet guer näischt domadder ze dinn am Fong. Just well se hei Loot weess de, keng Ahnung. Da kéint et och en Fallout sinn. Jo voilà.